John cakuat pathumnak biahmaisa Caṭialtu John, cakuatmi Gaius, caṭial kum AD sawmriat in sawmkua le nga, John cakuat pathumnak zong nih a cakuat pahnihnak i a chimmi Thawngṭha chim i a tlawngmi hna zohkhenhnak kong kha a chim ve. Hi cakuat zong hi Efesus Khrihfabu i pastor a ṭuan lioah John nih AD sawmriat le sawmkua le nga karah a ṭialmi a si. Cakuat a rak ṭial lio i Khrihfabu umtuning cu cakuat pahnihnak a rak ṭial lio Khrihfabu umtuning he an i khat i a cafang pahnih tein dawtnak le biatak kha biapi ah a chiah hna. Sihmanhsehlaw aa dan deuhnak cu John cakuat pahnihnak nih thawngṭha chimtu hmaanlo kong a chim i a cakuat pathumnak tu nih cun biatak pen in thawngṭha a chimmi hna kong kha a langhter. Kuat hnihnak ah cun cawnpiaktu hmaanlo rak cohlan lo dingin Apostle John nih zumtu kha ralrinnak a pek hna. Sihmanhsehlaw kuat thumnak tu ahcun biatak thawngṭha rianṭuantu hna cohlan dingah zumtu kha tha a pek hna. John nih a voithumnak cakuat cu Gaias sinah a ṭial. Dalkhat cangkhat Gaius cu cu hrawng i a ummi Khrihfabu hruaitu a si. Cun Gaius sinah John nih Diotrephes a mawhchiatnak le Demetrius a lawmhnak bia zong a ṭial. Gaias nih Pathian rianṭuantu hna kha a inn i a tlunter hnanak kha John nih a philh lo. John nih hi cakuat tawite hi Gaias a chim thiamnak bia in le a ca i thla a campiaknak in ṭial a thawk. Dal khat, caang khat in ca riat. Thawngṭha chimmi khual a tlawngmi hna Gaias i a zohkhenh hna cu biatak ruangah a ṭuanmi rian, dalkhat caang thum, caang li, zumhnak ruang i a ṭuanmi rian, dalkhat caang nga, dawtnak le rian ṭha, dalkhat caang ruk, a herh zong a herhmi, dalkhat caang sarih. Cun Biatak ruang i hawikomhnak zong a si dal khat caangriat. Cucaah Diotrephes nih thawngṭha chimtu hna a zohkhenh hna lo caah John nih a mawhchiat dal khat caang kua in caanglei khat. Amah zawn lawng aa ruahnak le a tuahsernak ṭhalo vialte zong kha John nih a hmuhsak. A cakuat cu John nih Demetrius cung i a lung a tlinlonak bia in dalkhat caang hleihnih le lawmhnak bia in a donghter. Dalkhat caang hleithum, caang hleili. Zumtu kan si bantukin cawnpiaktu hmaanlo hna doh ding cu kan rian a si. Sihmanhsehlaw rianṭuantu hna cu biatak sal ṭha an si ahcun An cung i dawtnak langhter kha kan tlolh hrimhrim awk a si lo. Khualtlung dawt cu zumhtlakmi i tuahmi rian sunglawi a si bantukin Pathian nih laksawng a pek te hna lai. Dal khat, caang hleinga. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Elder keimah nih biatak ah ka dawtmi Gaius na sinah ca kan kuat. Ka dawt, thlarau nunnak ah a hlawh a tlin bantukin thil zeizong ah na hlawh a tlin i ngandam tein na um nakhnga thla kan campiak. Unau cheukhat hna kha an ra i biatak chungah nan nun bantukin nan chungah a ummi biatak kong kha tehte an rak khaan tikah ka lung aa lawm tuk hringhran. Ka fale hna biatak chungah an tlongleng ti thawng theihnak nakin a ka lawmhter deuhtu thil dang zeihmanh a um lo. Midang bawmhnak. Ka dawt, Unau hna caah siseh, khual dang caah siseh, zeithil paoh na tuahpiak hna tikah zumhtlak tein na tuah. Annih nih na dawtnak hna kong kha Khrihfabu chungah tehte an khaan. Hmailei an lamthluan zongah Pathian he aa tlakmi nunzia dawh in na rak thlah hna ahcun thil ṭha na tuah kha a si ko lai. Zeicahtiah A min in a kalmi an si caah Jentail mi hna sinin zeithil hmanh an cohlang duh lo. Cucaah biatak ca i rianṭuanpi hawi kan si nakhnga cu bantuk mi hna cu kan cohlan hna awk a si. Khrihfabu ah Ca ka ṭial ko, sihmanhsehlaw anmah lak i mingan bik si a duh ngaingaimi Diotrephes nih a ka cohlang duh lo. Cucaah keimah ka rat ahcun a tuahmi tuahsernak vialte kha ka hngalhter dih hna lai. Sullam a ngei lomi bia ṭhalo in a kan ti. Cun cu bia zong nih cun a di a riamhter rih lo i Unau hna zong kha a cohlang hna lo, cun unau hna cohlan a duhmi hna zong kha a thlauh hna i Khrihfabu chung khan a chuah hna. Ka dawt, a ṭha lomi kha i cawn hlah, a ṭhami tu kha i cawn. Thil ṭha a tuahmi cu Pathian sinin a si, sihmanhsehlaw thil ṭhalo a tuahmi nih cun Pathian kha a hmu bal lo. Mi kip nih Demetrius ṭhatnak kong kha tehte an khaan. Cun biatak hrimhrim zong nih cucu a langhter. Kanmah zong nih a kong kha tehte kan khaan i kan tehte khaanmi cu a hmaan ti kha nan hngalh. Thluachuah peknak Ṭial ding tampi ka ngei ko, sihmanhsehlaw nan sinah cahnah le cahang he lawng i ṭial cu ka duh lo. Sihmanhsehlaw a rauh hlanah nanmah hmuh lai kaa ruahchan i hmaitonh tein bia kan i ruah te hna lai. Nan cungah daihnak um ko seh. Hika i a ummi kan hawile hna nih an in biakchawnh hna; khika i a ummi hawile hna zong kha an min cio tein rak biahchawn hna.